ḓombela muḓinḓa wa mudzimu hafhaḽa wa fufurungwana vha ri ndutshele musi ri tshi khou ḓiyo pfa tsila mudzimu mudzimu wa vhatonde mudzimu wa vhashifhufhadzi
dzina ni ḽa khotsi na vhamuwa na vhamuya mubebva mudzimu washu mudzimu a re hone yehova wa ṱaḓulu ṱaḓulu muṋe washu ri khou vha livhuwa matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi ri dzhia tshifhinga hetshi mudzimu wanga tama tshi bindulisa dzimbiluni dzashu ro vha ri tshi ri murena ri phanḓa havho ro lavhelesana na ipfi ḽavho muṋe wa shumeli ya ita zwo ri ipfi ḽavho ri ri sumba zwa uri yehova ye ṱaḓulu u lavhelesa vhana vhathu uri a vhone arali ḓuvhele ine hone ṱoḓa u mudzimu yehova nṋe ri khou vha ṱoḓa nga dzimbilu na dzimvalo dzashu ri tshi ri ihina murena baba kha vha ambe na riṋe sa vhana vhavho kha vha ri raye mudzimu wanga ri ḓivhe kutshimbilele ro vha ri tshi ri murena ri vhana vhavho nahone ri phanḓa havho ro sedza kha ipfi ḽavho ngauri ndi ḽone ḽi ri tsivhudzaho ro sedza kha maanḓa a re hone ri tsivha nga ipfi ḽi ḽa vhone tsivha nga ḽori vho vharuwa no vha khoḓa ri tshi ri murena kha vha ambe na riṋe ro tou rali mudzimu wanga vhone vha ya ri ḓivha vha ri ṱalukanya vha ḓivha roṱhe musi vhana vha tshika muthihi vha ḓivha na zwa uri luruli dzimu anga ri tovha mavu phanḓa havho kristo ṋe ri khou tenda zwa uri matshelo ndi haya ḓuvha ḽa ṋamusi ro vha ri tshiri mudzimu anga ri khou dzhia vhuḓinda wavho ra mungwa ndambedza malofara uri mudzimu anga na tshini tshine a tshi bvisa tshi vhe na vhutshilo kha rina tshi vhe na fana mudzimu anga ri kone u kunda ṋe ri a livhuwa ri a khoḓa ri tshiri murena kha vha ifarise mudzimu wanga vha ambe nga muṱinda wao mudzimu wanga vha tshi embeledza mulomo wao musi a tshi obula mudzimu wanga vha vhee simbe nga wainobo uri mudzimu wanga u bve zwi pfalaho zwine zwa vha na vhutshilo nga dzina ḽa maanḓa ḽa iso kristo murena vha sa ḓe ria vha livha ria vha khoḓa ri tshi ri murena khotsi wa maanḓa oṱhe ngorabela ri tshi kumedzela na vhoṱhe vha vhaisalaho na vha sa si thaidzo

Arali khamusi vha si na mangilasi, ndi nga ḓi ivhala na ene ndi tshi khou phanḓa. Vha ḓo ri thetshelesa dziṅwe dze nda ḓo- nda ḓo tevhela nga murahu, vha mbo ḓi zwi- vha mbo ḓi zwi swaya. Ndi ḓo vhala buguni hafha buguni yashu ya Numeri chapter 21. Numeri chapter 21 ndi ḓo vhala verse 4 to 9. Hu na mafhungo ane a vhalea nga nḓila heyi. Thavhani ya horo vha takuwa vha livha lwanzheni lutswuku uri vha mone na shango ḽa Edomo. Vhe nḓilani vha dinalea. Vhathu vha gumulela Mudzimu na Mushe vha ri, No ri bviselani Egipita? No ri ḓisa fhano uri ri fele sogani, hu si na zwiḽiwa, hu si na maḓi, ri nengiswa nga hezwi zwiḽiwa zwitete. Yehova a ruma dziṋowa mulilo, dza ḓa vhukati ha vhathu dza vha luma. Vhathu vha ḓa ha Mushe vha ri, Yehova a ruma dziṋowa mulilo, dza ḓa vhukati ha vhathu dza vha luma. Vhaisiraele vhanzhi vha a fa. Vhathu vha ḓa ha Mushe vha ri, Ro tshinya nga u ra gungulela Yehova na iwe. Ri rabelele ha Yehova a ṱuse idzi ṋowa kha riṋe. Mushe a mbo vha rabelela. Yehova a amba na Mushe a ri, Ḓiitele ṋowa mulilo, u i bae kha thanda. We a lumiwa a lavhelese yone a tshi ri, Mushe a ita ṋowa mulilo nga tsimbi tswuku a paea kha thanda. Huno ha ri ṋowa yo luma muthu a ri u lavhelesa iyo ṋowa ya tsimbi tswuku a tshi ri, Kha ri gonye maṱende ra bele. Baba, dzina ḽi na maanḓa ḽa Murena wanga Yesu Kristo, Jehova Murena Mudzimu wa tshilidzi, ri a vha livhuwa Yesu. Mudzimu a ni ṱaḓulu, ro pfa ipfi ḽau uri na ṱoḓela maanḓa oṱhe ni tshi amba na riṋe.

Ndi ambe mafhungo haya e ra e ra vhala hone nga matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Hamani musi vhe nḓilani, vho no vhofhololiwa hangeini, Mudzimu o no vha itela ḓembe. Ndi vhathu vho bvaho vhuṱunguni havho kana maṱhogoni avho nga ḓembe. Ho fa matanzhe oṱhe a a a shangoni ḽa Egipita, ho fa matanzhe a vhathu, a dzikholomo, a dzikhuhu, hu pfi tshiṅwe na tshiṅwe tshe tsha tshi Egipita arali tshi tanzhe tsho vha tshi tshi khou fa.

Vha- vhaegipita vho vha tambudza zwinzhi ro tambula na vhokhotsi ashu ro fhedza miṅwaha minzhi ri tshi khou tambula mudzimu wa vhuya pfa zwililo zwashu zwino please ndi kone humbelavo musanda kha vha ri vulelevho nḓila kha vha ri fhevho nḓila ri fhire nga vhukati ha shango ḽavho a ri nga ḽi zwiḽiwa zwavho a ri nga ḽinya maḓi avho ri kone humbela gondo zwo ri ri fhire ri ye hune ra khou ya hone khosi ya edomo ya ri no kha fhira ḽe ḽoroṱhe sathane anga ḓo vha tendela vha tshiya mudzimuni nga hune vha funa hone edomo ari no a ti funi vhaisraeli ha vhala vharumiwa vha zama u kwangweledza vhaisraeli vha kwangweledza vha ri pilisi a ri nga nwi maḓi yavho a ri nga nwi zwiḽiwa zwavho ri kho to humela nḓila fhedzi arali kholomo ya nwa maḓi kana muṅwe muthu a nwa maḓi Hafho fhethu ri ḓo lifha nga zwo fanelaho. Edomo a ri, Hei, ndi khou ri a thi funi. And then arali na ṱaluka no ralo, ndi ḓo ṱuwa ndi tshi bvela kha vhaeni henefho ndo fara mapfumo. Hu sa athu fhela tshifhinga, khamusi a nga amba, a nga ambalela yone arali a songo dzhaya uri vhathu vha tou i pfa zwavhuḓi. uri i khou ri mini vha pfedza uri uri mini hoyu muṱhanga kha vha ḓo ri ḓo tovha vhalela henefho andetse mushe a ruma vhaḓinda vha ya ha khosi ya edom vha a ri israele murathu wa huri maṱuko oṱhe e ra ṱangana nao u ya ḓivha vho khotsi ashu vho tsela hangeni kha ḽa egipita vha fhedza miṅwaha minzhi vhe henengei vhaegipita vho ri ṱhupha riṋe na vhokhotsi ashu ro ra vhigelela yehova a pfa zwililo zwashu a ruma muruṅwa a ri bvisa kha ḽa egipita zwino ro swika kandetse muḓini u re masakhani awo ri tendele uri ri buḓe nga vhukati ha shango ḽau a ri nga kandi masimu au na mitopola a ri nga a ri nga nwi a ri nga nwi maḓi a ri a ri nga fhamutsheli thungo ya tsha hula kana kha tsha monde ra ra vhuya ra bva kha shango ḽawo edomo a fhindula a ri u songo fhira nga fhano ndi nga ṱangana na iwe ndo fara mapfumo vhaisraeli vha amba nae vha ri ri ḓo bva nga gondo ḽihulu arali ra nwa maḓi Au, muthu kana kholomo dzashu ndi ḓo u lifhela nga zwo eḓanaho. Tshine nda, nda tshi ṱoḓa ndi tshi, a thi na maṅwe mafhungo. Ndi ri, Ndi fhiwe nḓila ndi fhire. Edomo a ri, Hai, u songo fhira nga fhano. A vha o no, o no bva.

hona khoro iyaho vhutshiloni ndi tshekele na vha i wanaho a vha gathi heyi nḓila iyaho vhutshiloni ndi tshekele nahone na vha i wanaho a si vhanzhi nṋe ndi vha ndi khou nga hano masheleni a ḓiwana musi hezwi avha vhathu vha vho swika hafho hune ra khou amba hone hafha thavhani ya horo ndi hone he aroni a horosiwa hone aroni o horosiwa henefho nga iṅwe nḓa ndi khou vhudza zwa uri hoyu aroni o o, o, o, o fela hafha hu no pfi ndi horo o lovhela henefho a bvulisiwa dzingubo dzawe dza ambadziwa ṅwana wawe ane a pfi alexandra ndi hone he vhaisraeli vha vha henefho ipfi ḽo muthu muneli hezwi aroni a tshi to lovhela henefho thavhani yane ine ra khou amba yone ya horo a tshi lovha vhaisraeli vha mu lilela vha mu lilela maḓuvha a 30

kambelelele roṱhe vhe nḓilani vha dinalea vha thoma u khumbulela mudzimu na mushe vha ri no ri bviselani hangei mishangoni ya egipita no ri bviselani he ra vha ri hone na no ri bvisela mini na ri bvisa fhethu fhano hu si na maḓi hu si na zwiḽiwa nahone ri nekiswa nga zwiḽiwa hezwi zwi tete vhone kha vha ri ndi vha vhudze muthu a dinalea u humbula na zwa murahu

hezwi ri tshi khou tshila ri nḓilani ya mudzimu ri a dzhena masogani ri a dzhena fhethu hune vha ḓo wana zwithu nga zwi a konḓa vha ri fhethu hu si na maḓi ende havha vhathu vha tshi khou tambula murahu wa ngei vha vha sina tshifhinga tsho nwa maḓi vhone kha vhaḓi vha vhoḓe vha songo gumbulela mudzimu vha gumbulela mudzimu zwithu a zwi vha ḓivhalei vha songo gumbula lugumbulo mudzimu ha lufuni vhathu vha gumbulela mudzimu na aroni kha ri ḓo lavhelesa na hafha kha bugu ya exodus exodus chapter

Wo zwi itelani? Wo ri bviselani kha ḽa Egipita, na a si zwone zwe ra zwe ra ḓi amba ra ri, Ri litshe ngei Egipita, ra ri, Ri litshe, ri ḓo shumela Vhaegipita, ngauri u, u fa sogani a ri zwi funi, khwine ndi u shumela Vhaegipita. Mushe a fhindula vhathu a, avho a ri, Ni songo ofha. Ndi hone ṋamusi ni tshi ḓo vhona Yehova a tshi ni tshidza, ngauri vhenevha Vhaegipita vhane na khou vha vhona ṋamusi, a ni tsha ḓo dovha na vha vhona na lini na lini. Yehova u ḓo ni, u ḓo ni lwela, inwi ni ḓo, ni ḓo fhumula. Khaladzi anga, mulwadze wanga, nda ndi khou nyanga u vha humbela zwa vhudivhi. Arali vha nḓilani ya Mudzimu, kha vha ṱuwele lugunguni.

A vhone uvho vhuṱungu vhune vha vha nga ngomu khaho vha songo gungula musi mu khou vhona musi mu khou vhona kha ri ṱavhanye nge vho vho vhuṱungu musi mu khou vhona ende u ḓo vhuṱusa phanḓa hao heḽo bulaya ḽine ḽa vha hafho musi mu ḓo ḽi ṱusa phanḓa hao he nyimele ine ya vha hone afho phanḓa havo musi mu ḓo i ṱusa phanḓa hao u ḓo i ṱusa ndi mudzimu ono ḓo i ṱusa upfhi vhaisraele vha gungula zwa vhaisa mudzimu

arali vha tou zwi lavhelesa zwavhuḓi khaladzi angai vha tou zwi vhona zwo ri kanzhi kanzhi arali muthu a tou ita vhungalangala kana nga ngomu nḓuni ya mudzimu arali muthu a tou ita khamusi zwiṅwe zwithu zwo tou nga mathebe nga ngomu nḓuni ya mudzimu arali muthu a tou anza dzicomplaini nga maanḓa nḓuni ya mudzimu a nga vhuya litshedza a si kanzhi a tshi tou vhuya o takala sa ḓo ḓiwana u tshi itea zwiṅwe zwithu nga khae si mudzimu a rumela manowa

ipfi ḽa mushe uri mudzimu a fhindula hezwi mudzimu a tshi fhindula u ri mushe ḓiitela ṋa wa mulilo kha ḓoremedzo ḓiitela ṋa wa mulilo iwe mushe ḓiitela ṋa wa mulilo u ifha he kha thanda hu ḓo ri hoyu o rumiwaho muṅwe na muṅwe o rumiwaho a lavhelese hafhaḽani kha ṋowa heilani

chapter 3 hafha kha john chapter 3 ndi khou tama uri vha thetshelese nga maanḓa hafha kha bugu ya john chapter 3 ndi tshi khou ambela nga maanḓa lugumbulo kha riṋe vhana vha mudzimu ndi tshi khou lavhelesa lugumbulo maṱuko nga maanḓa zwino kha riṋe vha mudzimu kha kha riṋe vhana vha mudzimu zwino ipfi ḽa mudzimu hafha kha john chapter 3 verse 14 i tshi zwi amba ini Vhunga Mushe o imisela ṋowa muli, no, ṋowa nṱha, sokani, Murwa wa muthu o fanela u imiselwa nṱha sa zwenezwo. Kha ri lavhelele ra ri, Amen. Vhunga Mushe o imisela ṋowa nṱha sogani, Murwa wa muthu u funa na ene uri a itwe sa zwenezwo. Kha ri lavhelele ra ri, Zwe zwa itiwa nga Mushe sogani ndi zwine Murwa wa muthu a funa u itwa zwone. If no mudzimu ndi ri unga mushe o imisela no wa nṱha sogani murwa muthu o fanela u imiselwa nṱha sa zwenezwo uri vhoṱhe vha mu tendaho vha si lovhe tshavhe hu vhe u tshila tshoṱhe mudzimu u funa shango tshingafha ngafha a vhuya ṋekedza murwa wo mpebwa eṱhe uri vhoṱhe vha mu tendaho vha si lovhe tshavhe hu vhe u tshila tshoṱhe ngauri mudzimu murwa wawe ha ngo mu ruma shangoni uri a haṱule shango

na hafhala kha thaka uri vhoṱhe vha mutendo vha si lovhe tshavho vho tshila tshoṱhe hoyo murwa wa mudzimu hezwi vha tshi khou foda hafhanoni shangoni yesu kristo iframsemleri yesu kristo a tshi ḓa fhano shangoni ha ngo ḓelo haṱula shaa mushumo muhulwane wa yesu kristo a si ḓo vhona uri havha vha na mulandu havha vha na mulandu havha vha na mulandu tshe yesu kristo a ḓela tshone o ḓela uri shango ḽi tshidze ngaye

chapter 12 apa mukuni yaba ya hebrew chapter 12 ba hebrew chapter 12 ndi gaba la verse 2 to 3 iri ri ḓiisa maṱo kha yesu muraki na lu- na mvuledzi wa lutendo wenaho o fanelwa nga dakalo a kondelela tshifhambano a tenda u nyadziwa a kona u ya u dzula thungo ya tshaula tsha khulunoni ya mudzimu

Makorinto yothoma chapter 10 hune mafhungo kutama zwo ri vhaḓivhe chapter 9 nahone ndi songo linga kristo sa vhaṅwe vhavho vho mu linga vha vhulawa nga manoho nahone ndi songo gungula vhunga vhaṅwe vhavho vho gungula vha fa nga mutshinyadzi vhaiwe u gungula mudzimu ha lufuno

kana i nga vha nḓala kana ḽi nga vha pfumo kana ḽi nga vha mini mara nga nṋe tsho ita fana ṋamusi nṋe ndi khou nyanga u vhudza zwa uri zwoṱhe hezwo kha ri ḓo ri zwoṱhe hezwo zwoṱhe hezwo ro zwi kunda nga o ri felaho mafhungo mahulwane nṋe ndi khou tama vha tshi a dzhia hone ndi uri vha ḓivhe zwa uri zwoṱhe hezwo rine ro zwi kunda ngo ri felaho mafhungo no khou ndina ndi uri nda vhona uri naho ṋowa yo vha yo imiselwa nṱha hangeini sogani mushaimisa sogani ṋowa tswuku ya mulilo ṋowa tswu ya mulilo a imisela nṱha sogani a ri vhoṱhe vhane vha lumiwa vha sedze hafhaḽani nṋe ndi tenda zwo ri nga tshikhuna vhanzhi vho ḓifha yamuluma sokola kakara sokola yamuluma kotamela basi yamuluma ali hapa natinga seti na musi vhathu vha khou lowa vhathu vha khou fa nga thusa vhulai vhathu vha khou tambula nga thusa tambudzi